Insellmilkom u nilqakom għal programm ieħor Popcorn, il-programm fejn niffokaw dwar dawk il-films kollha li bħalissa dejjin fiċ-ċinema. U bħalissa fiċ-ċinema huwa t-thriller romantiku Loop Imweġġa, b'kitba bi produzzjoni u b'direzzjoni ta' Charles Meli. Fost l-atturi nistgħu nsemmu wkoll lil Charles Meli, lil Sara Camilleri, Henric Camilleri, Gabriella Borg, Joe Tanti, Joe Quattromani u Joe Carbonaro fost l-oħrajn. Armelani jismu Vincenzo ikollu lil ibnu li jaqa' f'koma wara li jkun involut f'inċident ta' traffiku u dan l-inċident jiġri peress li jkun għadu kemm skopra dan ibnu li t-tfajla li tant ikun iħobb u li jkun se jiżżewweġ kienet mietet b'mod traġiku. Niltaqgħu wkoll ma' John Smith li huwa spettur tal-pulizija li jkun popolari ħafna għaliex ikun kapaċi jsolvi il-każijiet kollha li jkollu. U dan l-ispettur ikun iżżewweġ għat-tieni darba, però l-mara li jkun iżżewweġ tkun 20 sena iżgħar minnu. u l-ispettur ukoll ikollu tifel li jismu Mark, pero darba fost l-oħrajn dan John l-ispettur imur id-dar u jsib li l-mara tkun ħallietlu nota li tkun telqitu u l-film minn hemmhekk ikompli jiżvolġi u biex insiru nafu aktar dwar l-istorja u dwar affarijiet oħra fil-fatt niltaqgħu mad-direttur kittieb u producer Charles Meli.
Mela, Lupi u Weġġa' hija l-ewwel nett huwa film thriller, drammatiku u se intendi romantiku wkoll. Eh, il-film huwa mżewwa b'xeni kommoventi li ċertament ħajinżel għasel għal dawk li ħobbu xerdu xi dama dawn u hemm waqt xi film bħal dawn. Eh, Il-film joħodna fi flashback sentej ilu fejn naraw żewġ familji separati, koppja fejn kellhom tifel, ir-raġel kien spettur tal-pulizija u eh, kienet it-tieni mara tiegħu u kellhom tifel. Eh, il-koppja l-oħra hija koppja żagħżugħa illi nsiru nafuhom waqt il-film li kienu għaddej minn episodju ma tantx kien tajjeb. Umbat nsibu il-familja fil-famuża villa fej kellu s-servi, il-kok, insomma, s-sifturi u kienu jaħdmu għalih. Umbat il-film jaqleb automatikament fil-prezent, ġifiri għaddew dawk is-sentejn U hawnhekk it-telespettatur se jgħid ma ġara kif jista' jkun dak spiċċa hemmhekk, dak ġralhom hekk, tifhem? Mela mbagħad ftit qabel l-intermission. L-istorja eh, titfana fil-sena tan-nofs fejn hemmhekk jiċċaraw l-affarijiet kollha eh, u siru nafu ir-raġuni għaliex minn hekk ġara hekk. Ovvjament, waqt l-intermission se jenqalgħu ħafna spekulazzjonijiet minn nies li marru jaraw dan il-film. U eh, se jibdew jgħidu mela issa aħjar jiġri hekk, mhux aħjar kulħadd jispekola insomma kif jixtieq li tispiċċa l-istorja. Eżatta kif ikompli l-film, Eh, ikompli f'dik is-sena ta' nofs fejn itina aktar spjegazzjoni propjament ġara, mbagħad jerġa' jiġi għal preżent. Fejn hemmhekk eh, tibqgħu bil-kurżità biex ngħidlek sal-aħħar sekonda, meta ngħid sal-aħħar sekonda, mirra l-film diġà, eh, jaf xi ngħid jiġifieri sal-aħħar sekonda bil-kurżità kif se jispiċċa. Il-film għamilnilu mużika oriġinali, jekk ngħidu l-soundtrack, Miktub minn Sam Heyman, nistgħu ngħidu li il-mużika labet parti kbira fil-film, għaliex fejn hemm atti kommoventi, hemm mużika mod, fejn hemm azzjoni hemm mużika mod ieħor, insomma. Kif ukoll għamilna s-singla tal-film. Għamilna kanzunetta sabiħa għal credit film, credit song, sużi. Illi kantata Maryse Briffa, nistgħu ngħidu li hija kantanta żagħżugħa, kantanta ġdida, illi żgur se tkun fil-għajn għal daw li jikkomponu xi kanzunetti fi żmien l-Eurovision. Għandha leħna sabiħ ħafna, il-lirika kienet tiegħi, Il-kompożizzjoni kienet tagħha stess, ovvjament mużika arranġata minn Sam Hayman li għamilli l-mużika tal-film. Atturi prinċipali, mela, atturi prinċipali hemm jiena, hemm Joe Tanti, Heinrich Camilleri, bħala nisan li l-Sara Camilleri u Gabriella Borg, it-tifel li debutta l-ewwel darba wkoll Andrew Deguara, u attriċi oħra li kellha parti essenzjali ħafna wkoll fil-film Ingrid Borger. U fost atturi oħrajn ġew patromani hemm ħafna.
Aziz John, nitolbok biex taqra din l-ittra li naf li se tkun daqqa ta' stallet għalik u għal Mark. Kif diġà ndikajtlek fuq fuq, iż-żwieġ għalina spiċċa. Ma flaħx ngħidlek dan kollu personali għalhekk deċidejt li naħrab. Fl-aħħar kelli nieħu deċiżjoni. Fuq kollox ma stajtx inkompli nittradik. Saħħa John, u nawguralek li intu kol issib imħabba ġdida oħra.
Ma dek għaw intux. Irnexxila tisraq l-om qalbhom. Mhux aħjar titla' l-fuq. Nitolmu għax fil-li.

Ħadd ma jaf xejn! Kollha daru kontrija! Wieħed wieħed! Kollha attakkuha! Se jkollna baby. Ejja jew mewt kif jista' jkun.

Wara l-intervent minn Charles Meli, issa jmissna l-Mareja u mbagħad għandna pawża qasira b'qgħu hemmhekk.